aiwa ani ndinorowa ndiri mwayambiki wakatirova muchipindura muchitsvukawo murume mairudo murume apindurwa anoita hasha maa muchiti ndirove ndirove bva marowa zvaipa aiwa asikana musadaro mbaisiweamairudombikanimbaisiwe munozodzifunga dzimba idzi asikana dzimba dziri kunetsa kuwana idzi
amai rudo dzorekai muchidzorerwa muchidzorwa ini dzorekai asikana musasiye imba nekuti warohwa nemurume mangwana azviitika ukasapindura mutsipa wangu kuita wokutsika tsika mukunzwa kutsikandichataura navo kani chirega kudaro kani mai rudo mai rudo chirega kudaro mudikani amai rudo imba uchaidemba ini ndisiye ameno ukasiya imba kuti warohwa ati ndiongotii ndiuraye ndiuraye waurohwa zvaipa Dzoka kani mudikani. Anofunga kuti ndiyega murume muno munyika. Chidzoka shamwari. Varume hobho.
Ndotoswera ndaroorwa mangwana ndaita. Ndozvamafunga izvi. Anofunga kuti ndiyega murume.
Hanti wada kuenda. Ini ndakudzora waramba. It's okay. Endai amai. Siya imba handiti. Siya imba sikana. Mudzoreke muchinzwa. muchaidemba munhu asingadzoreke munhu asingatsiurike ameriro ane ngozi asikana muchaidemba imbei regai aendi achiti kutaurisa akutaurisa mukadzi yei Thank you. kuiba rudocha asi kumboteera nguva haasi kutomboteera kana kuita shungu dzokuti mukadzi wake ndati ndakubuda ndakuenda kumba kwabai vako iwo madha wanga uchifanira unatsodhonza bhegi rangu kubata kutiza naro mabhegi angu otiza kuratidza kuti wanga wane action nekuda kuti mwe mukadzi asabve pamurumbi handi munozoona namadha vane mwoyo yakaipa vatadza unatsobata bhegi rangu unatsopusha unatsotora zvine simba kutiza naro enda nawo mbama wotomisidzana kuti mai kudamura kwamuri wena dai nhasi ndadzokera mbama ku ezvinotarisa ezvavaita iye barudo wacho kana kutera roenda aiwa amai vacho hadzina kwanomboenda amai vangu ndikaenda iko kwanonodyi aiwa akajaidzwa baba rudo kana akaifunga kuti ndine kwandiri kuenda ndina kwandiri kuenda ndotodzokera kumba ikoko ah ndoendepo ndoimba yangu ndomereji yangu kana baba rudo wacho havasipo even kana madha chaiwo kana chungu dzekunditiyero kurodha havana kutodzokera mumba mavo moyo weudhevhu wokuda kuparadza miri manje ndinotodzoka pano ndo pandinotodzoka ndo mereji yangu handina kwandimirisira

musavadadire varume oye sevasina kutikoshera musavadadire varume oye sevasina kutikoshera eh, titambire welcome home wona zipfambire munhu wanga watofara ka ah. wanga watofara kuti wakusara uchitora murume wangu manje kana wanga wachinyeperwa kuti ndiri kuenda anga ari majoks Inini this is my marriage. Handina kwandoenda. Pfambi ndiani?
Imimi.
Ah.
Matanga kama iri uko nditi pfambi. Ah, iye. Matanga. Ah. Ndini ndanda kudzei kuti siyai marriage yenyu. Ndini ndanda kufurira here kuti siyai murume. Ndini ndakakupai kuudzai kuti ivai nemuromo usingarespecte murume wenyu. Ah. imimi kana mamuchiziva kuti murilate chamunoticha stereki zvemarriage madi kuhwezura bhegi rangu kutiza naro mbamenyumo munazoratidza kuti mune shungu dzoda kuti ndisaende for your own information ini handisi ticha wemamarriages ndandakatoronga kuti pamuri kubuda nebhegi rimwe mwana yanzvadzi yangu ndiye akutoroorwa nababa arume for your own information mazvionaka handi mukono tichigara nevaroyi vedu panapa manje makajedzwa nezi mwana reyanzvadzi yako iyo ini ndatodzoka ndatodzoka ah demeti